bw'omogusie ase bwaigekeire, nabio mbigocha biaba, ekiagera ekero totari korenda emegiro ne chinsori chiaito mwanyagetinge, nabo okonyora na mbiro totarore, ase tari ase enchera y'ogotamanya, ase engencho y'ogotenyoria abaibori batari koinyoria abana, na abana batari komanya, lakini rende omoerio gocha more mwenyora na. Ekegusii nkiare gekorwa ase gete, erio ase engencho getakorwa gento gete gegakoreka. Igo osore, nabere abanto baito baratotegerera, no, eh, karatotegerera, nonya toigweti otegerera ekegusii naki karatotegerera ore gose tonyora ekenengenechi keragokonya. Gekorokio ki baria bataragenderera rero gokwanana tore amang'ana amange nemasikani akoeire inyuomo gose oboiri gose obwamate bwagenderera? Ntobwate gete abwo egere korokwa ng'a omogusii, keria kere n'abanto abo bange, oyomo ogokara obino nyambane, onye gotagete gokenyora nabo ase erango eyio ere ensagu, ogenderere kwemanyina kwegerera ekegusii, na nero ntore abwo oriende abasii, lakini ase e dictionary y'ekegusii gochire yatoka iga nero ekero otagete kwemanyia amarieta amakong'u, chivokabulari chi'ekegusii, na kera egetuura gi'okwano, na amatera, emibayeeno, chimbara chiao na ebinto binde, nabo oko order through the number on your screen. Mwabo bino, tobeerete gokwanera inwe omo ase amatuko aetire, bono rero totete koboria ng'a enywe omo kera yabeire yabeire confound verse ase niguru chinsemo chionsi e mineti ng'a ne comi e za community for the community naende egento bire sacred amasikani nare ne chinchera nchire abanto bare konye holy dear na ko nse nere bare ko relate naria amasikani aragenderere ase enyomba Binto ki biria orateebe, gose naki yarenge koba process ki yaroche koba baka ng'a eche gose egento gete gekoreka ne ekebe ase enywomo baka echi goikera ng'a abanto aba mbari amo gose chimuma chiachire? Omanyete enywomo buna gwateeba, nigo yasitire ya- yaire ensoni chiaye, na ensoni chiaye chiaigekire ase emegiro ya omogusiri, naende emegiro eyio iga yare kobwatigwa. Kinyuomie gochi-gocha, kigochi-gotimia omonto egeting'a, naki inche mogwena mwakora ekanisa amatuko aya, mwanyoka chibeta, igo nogotimia omonto egeting'a. Yatimigwe egetinga, amachiko naro are kobwatigwa oye, amachiko nare naro are kobwatia buna buna ase abako, ekiagera bono mwamentire abairi, chiombene chingiya chiabe, ekaboiri chire gototoigama, Ne chinase korwa enyuomo enyuomo, ekero morore abana baaretire echeche, tiga bono nabatebie, tiga ogwataka komanya echeche, echeche nero nsa chinto tokoroka egosori, aria ase omochie onyore. Agwo amo ab'omino nabande abamino bake baria korwa chinyomba chibo, mokonya gotara amo omoisia negesakane, gose omomura nomoiseke, eyio necheche. Ee, naende nabo okoigwa abagaaka bagochaka gotenena, Aye ng'ina nyarebe, bare korangeria bakungu babo na narieta riaye. Aye tamorokia monto o nyarebe, tari mosinto, monto.
Mosubati monto onyarebe. Ee, aye mosubati onyarebe. Mosubati bobina.
Enyaroke eria yao ndoche bakabwate egosori echeche. Nomoisia onyarebe. Otakoba kari. Igwakire, gwakire koko, gwakire koko. Oigure ng'a abagaka bakonyoranansa chinde bakorigeria egento buna ekio gekogenderera kwaigwa ng'a ah, mwakanetie abana baria echeche bono mbari gocha koreta esegese. Eh.
Ekero yarure echeche egosoa esegesege. Esoa esegesege.
Ekorua esegesege.

iga ekorete etang'uche. Etang'uche. Abagaaka bagoika abwo, abande baoboire, ekiagera bono nekorekana ng'a banto bane bakanywa mbaka riko koigwa bachiire motwe nkorieregete. Ekoba etang'uche korwa abwo bono yabeire emuma. Emuma ngochaka ere goita. Emuma bono yachakire koba bwango. Goita ere. By the time egoika emuma is a long process. kende gionsi. Abanto baumirie emetuga tima. Ee bono.
Naende baretire egosori, baretire echeche, baretire emeng'ani, baretire eburabu, yabeire etamochi, Bono yachire timomochi emuma. baria. Bono emuma, nabo nabo ogosonsa orire etamochi. Ase esegesege na eburabu rwari na emeng'ani ng'ia ari, aria nabo abanto bagoikaransa. Ee.

bachiatorera, lakini mbare goatora direct. Tari gento Abwo batari nabo- gokwana paro. abwo nabo obokungu bore abanto babo bono batari koinyora mbare goatora gento direct igo bakonya koita chinkwana korwa chinse chinsemo onye bagosiba ekenyeka kiabo kwanyora bakoira omoino omoino oyume

Egosori enyinge eyende ere yaikire chitang'uche echinde. Omonto ogokania omonto noyio moise komino oyatiga konya gokora egosori, kwabanyora banyorire omwana, eyio bono yabeire chitang'uche. Ababwo iga bache gosiborwa. Naende inwe mose Homes and families bono iga ebinto bigoita abanto nogotategerera abagaka na ekegusii. Mbae tori tori mogaka omino tori konyara komorengereria komoengeria erieta eriro riri riri. Mori kora koengerera ng'a moibori oyo, moibori ogo.

Tiatoiroreire ebureki esini, intwe bakoirana na komanya ng'a ekero omoibori gose omwana okona kwengereria kwengererania koagiu na omoibori oria okona kwengererania ogoe chichingi amang'ana, what risk are you running on? Satis.
Toria empaka na akanwa gaito.